Исән Рухи апа! Исән! Исән булмыйча бирсен Ходай. Төркиягә китте дигәннәр иде бит. Китәсеңме да бар, йөрәккәем. Аэропортта өч көн утырдым. Нишләп алай?
Самолет көтеп.
Самолет очмый. Нишләп?
Нишләп? Бензине юк. Бензин беткән самолетка. Элек самолетлар керосин белән оча торган иде.
Йөрәккәем эчелеп чыгып тормы әле синдә бар. Ачып китереп. Эй, йөрәкләрем, атна саен барып кайта торган Турцияга бара алмыйяс инде. Шул самолет аркасында. Килдем әле, ник килмәскә бер чыккан көе. Җыен Казан гайбәтчеләренә сөйләргә сүз булсын. Рәхәтләнеп чәйнәсеннәр, кырсыгым да селкенми. Ә, ябештырып куйган им, катты хәзер. Эй, җаным, җи халык миннән көлгән була. Авызларын җәйем. Үзләре генә белсеннәр әле. Әнә йөрәкләр безнең мәрфуга. Яше кырыктан узган, иллегә чыккан, иргә чыкмаган. Хәзер ана йөрәк көйләрем өендә утыра, әүлия апа төсле. Яулык бәйләп, ата мәҗи кочаклап. Әле бер көн йөрәк көйләрем Мәрфуга шул мәйсен кочаклап карточкага төшкән. Ул карточканы теге интернет дигән нәмәстәкәйгә таныштырулар сайтына биргән. Йөрәккәләр, Мәрфуганың өенә су буе чират. И менә бар да ирләр, бар да ирләр, бар да ирләр. Бар да мәче кочаклаган. Хәзер әнә ата мәчегә көндә туй, Мәрфугага Ураза. Йөрәккәләр, шул Мәрфуга көненә калып, Шуның бәхетенә көнләшеп яшәргә язмасын. Әле, әле йөрәкәйләрем, көнләшү димәктән. Көнләшү димәктән. Йөрәкәйләрем, хәзер дөньяда яшим дисәң, адәм белән көнләшеп яшәргә кирәк. Э, кемнән? Ә иреннән дип утыра берсе. Тапкан көнләшерлек кеше. И, йөрәк көйләр. Көнләшә, значит, ярата дигән булалар. Ул ирнең көнләшүендә яратуыны. Хәҗәте мәханис. Йөрәк көйләр, дөньяда яшим дисәң, көнләшеп яшәргә кирәк. Кемнән? Кешеләрдән, күршеләрдән. Йөрәккәләр, кешедә булса, синдә дә булсын, синдә булса, кешедә булмасын. На как же? Әле, әле йөрәккәләр, бакчага бардым, дачага. Йөрәккәләр, барсам, күрше Сәлимәнең помидорына кызыл төшкән. Менә, менә йөрәккәләр, үзләре метр-метр ва, үзләре кызарган. Ә безнекеләр җаным сабакка котырган. Джунгли. Иртәгә икенче атнада бакчага килгәчтен Сәлимәнең күзе маңгаена менде. Безнең помидорларны күреп. Соң йөрәккәйләрем һәр төптә, һәр сабакта кызарып, пешеп, тулышып, мемердәп Футбол таба хәтле помидорлар асылып торсын әле. Сәлимәнең көнләшүеннән газлы сачылып, скорый белән больницага алып киттеләр. Йөрәккәйләр, төн йокымны йокламасам йокламадым. Менә шушы кулларым белән мүкәйли мүкәйли 30 кило отборный помидорны

Бүтән эше бетте микән Испаниядә эшләрлек? Инде инде йөрәкәйләрем кухняда телевизор. Кунак бүлмәсендәге телевизорлар әнә шифонер чаклы. Стенага җәбештереп куйган. Тагын тагын спальнида Эдем гыйбрәте. Асы безнең үзебезнең дә Аллага шөкер. Бүлмә саен өчәр.

Ир кисәге. Э, Бороламый тора әле бу арада. Көе килми тора әллә нәрсәсенә. Кире. Ә, Йөрәккәем, Җәмиләләр. Җәмиләләр Кара диңгез буена барып кайттылар. Теге җыл якка ял итәргә. Менә шунда менә шунда йөрәккәем әллә нинди аллы гөлле, аклы күкле Метр-метр вак-вак таш җыеп кайтканнар. Сувенир! Китерттем. Авылдан китерттем. Иске тегермән ташының яртысын. Ирәкәйләрем акчасын түләгәч, мәгәр өчен куйгач, көне сәгате белән КАМАЗга төяп китереп ташладылар. А как же, полтора центнер. Таш бит ул, тегермән ташы. Менә йөрәккәйләрем, ирең ир булмаса, чир була икән. Инде мин әйтәм шул ишек төбенә килеп җиткән малны ташны әйтәм. Инде мин аны ир булсам, кет моннан, әстәгафирулла. Дүрт мужик Минем хәләл Җафа, күрше Мустафа, э, урыс Андрей, мәңге айнымас Сергей. Дүрт сәгать буе. Ерәкәйләр, берсенең аягын таш баскан. Берсенең кулы кысылган. Берсенең биле, берсенең бүсере кузгалган. Менә мат бери мат 9 катка менеп җитте. Таш менмәде. Шунда ашуым килде дә, төшеп башта тегеләрнең дүртсен биш якка тотып булгадым. Аннан ташны мәңгерәп аттым тиз генә. Аннан төшеп тегеләрне озаттым. Скорый белән. Менә милициядә булдым инде. Хәзер Борисқа барам хәл белергә. Соң, Ирәкә, ничек бармыйсың инде? Ничек бармыйсың инде больницага дим. Ул бит ни генә дисең дә теге гомерең буе үзең асраган ир. Әле бит әле бит йөрәккә нәрсә дигән була. Кичкә каршы караңгыда урамга чыкма. Бездә хулиганнар дигән була. Соң йөрәккәләрем хулиган дип торып булмый инде. Менә бит

Танылган Танылган эстрада артисты Рафис Фазылжан.